A mae fe'n wneud gyda'r fflag yma. It's to do with this flag, something a bit different. A i chi nabod y fflag yma? Do you recognise that flag? Gweiddiwch mas os chi'n nabod e, shout it out. Ie, yeah, da iawn chi. Fflag gemau Olympaidd. That's the Olympic flag. So heddi, fflag lan ar wal. Heddi, ni'n mynd i cael sesiwn bach yn defnyddio gweithgareddau byddech chi'n neud yn y Gemau Olympaidd, we're gonna do an Olympic Games inspired event. Yr un patrwm, bod ni'n mynd i cael pump gweithgaredd, wedi torri lan yn dou sesiwn o 30, five sessions broken into two sets of 30 seconds, gyda rest yn y chanol. A mae popeth mynd i bod yn rhywbeth uh, gweithgaredd o'r gemau Olympaidd. Everything is going to be inspired by the Olympic Games. So mi dachrau, newch siŵr bod botel o dŵr gyda chi, neu diod, newch siŵr bod kit addas gyda chi, a bod digon o lle. A ni'n mynd i twymo lan. Mae'n rhaid i doi cwestiwn i chi hefyd, doi cwestiwn quiz, a newn ni nhw yn y diwedd. So cofiwch hefyd bod ni'n goffa wneud doi cwestiwn quiz yn y diwedd. I twymo lan, ni fydd dechre rhedeg ar smotyn a mynd ochr i ochr. So dim ond jogs bach, only a li- a li- some small jogs, side to side to warm up. Newch siwr bod y beic yn symud, make sure your arms are moving, a bod y trad yn dod off y llawr. When your feet are coming off the floor when we're jogging, okay? So pawb ati, digon o lle, a nawr ni'n mynd nôl a mlaen.

plygu mas, codi, plygu mas, a nôl i jogo. Da iawn chi. Tro ma, ni'n mynd i dod a dwrnyn i mewn, a ni'n mynd i dyrnu'r awyr. We're going to bring our fists in and we're going to do some air punches. Chi barod? Go! Da iawn chi. Pimp, pedwar, tri, dau, un. Just jogo, slo bach. Tro ma, ni'n mynd i bach mwy gyflym. We'll do it a little bit quicker. So trad, A punches. Chi'n barod? Tri, dau, un, go! Pump, pedwar, tri, dau, un. Da iawn chi. Reit, ni'n mynd i siarad trwyddo. Ni'n mynd i wneud gweithgareddau o'r maes, o'r trac, o'r gym, y gymnasteg,

So, traed gyda'i gilydd, plygu pyluniau, a ni'n mynd i neidio mor bell a gallwn ni. We're going to jump as far forward as you can. Cerdded nôl, a neud e eto. A ni'n mynd i neud e am 30 eiliad cyfan. So, plygu pyluniau, traed gyda'i gilydd, un naid hir, one long jump. Yw pawb yn barod? Fi'n mynd i dechrau cloc. 4, 3, 2, 1, off o'n i, plygu prynu e. Nice here. Da iawn ni, cerdded nôl. Plygu prynu ni e. A ych chi'n gallu neidio? Fwy hir. Can you jump further each time? Tra ta'i gilydd. Naid hir, da iawn chi. Tybed os eith record heddi. Will we get a new world record for long jump today? Da iawn chi. Cadwch fynd. A nôl. Tri, un jump to. Da iawn. Tro yma, naid uchel. We're going to go high jump. Newch siŵr bod dim byd o gwmpas. Tra at ei gilydd. Neidio lan yn uchel. Tra at ei gilydd. Neidio lan yn uchel. Faint bod tal allwn ni fynd. How tall can we go? High jump. Off ni. Da iawn. A chi'n gallu neidio fwy tal pob tro. Can you jump higher each time? Gyda'r nair uchel, with the high jump. Da iawn chi. Cadwch fynd. Pump eiliad ar ôl, gen i doi jump to. Un, last jump. Da iawn. Yr un nesa. yw codi pwysau, we're going to be doing some weightlifting. A un gynta, ni'n mynd i esgus bod pwysau fel hyn, a ni'n mynd pwysio fe lan, nôl lawr, pwysio fe lan, nôl lawr. Okay, we're going to pretend there's some weights by our chest, push up and down, up and down. Pawb yn barod, pimp eiliad. Ni yn gym y gym mae Olympaidd, we're in the Olympic gym. Chi barod? Off â ni! Lan! A lawr! Lan! A lawr! Da iawn! It's pwysau môr gyda chi, have you got heavy weights? Chi'n mynd am record eto? You going for another record? Da iawn. Pwyswch reit lan yn syth, syth, syth. A lawr i'r sgwyddau. All the way up, nice and tall, back to the shoulders. Lan yn ni to, da iawn. A lawr. Last one. Da iawn. Tro yma, this time. Ni'n mynd i dachrau gyda pwysau ar llaw. Dwi'n pretend they're on the floor. So ni'n codi nhw lan. I'r sgwyddau. A lan. Nôl i'r llaw. Lan i'r sgwyddau. Okay, to the floor. Shoulders up. Off we go. Lawr. Sgwyddau. Lan. Lawr. Sgwyddau. Lan. Floor, shoulders and push. Da iawn. Ww. Er bod dim pwysau, mae fe'n gwaith galed. Ww. Hard work even with no real weights. Da iawn. Lawr, sgwydde, push. Last one, sgwydde, push. Da iawn. Tro nesaf, uh, ne, ei nesaf, ni'n mynd mas o'r track, we're going out to the track. Y ras gyntaf, just sprint. So ni'n mynd i wneud traed gyflym ar y spot, fast feet on the spot, esgus bod ras da, ni'n pretend we've got a sprint race. Okay? So traed yn symud yn gloi, a breichiau yn symud, esgus bod ni yn ras sprintio. Pimp eiliad, five seconds, everyone, on your marks, get set, Go! Hyd hyd hyd hyd hyd hyd! Esgus bod ras da ni, pretender yn y reis! Sprinto! Padwch stopi! Dim tan bod ni'n cyrraedd y diwedd, not to reach the finish line! Hanner ffordd trwyddo! 50 metr wedi fynd, we've done 50 metres! Deg eiliad! Bron a bod na! Cadwch fynd! Diwedd yn dod! Tri, dau, un, o! A nath nhw gennill y ras. Tro ma, ni'n mynd i roi clwyd i mewn, we're going to bring the hurdles in. So rhedeg, neidio. Rhedeg, neidio. We're going to jump over a hurdle. Chi'n barod? Tri, dau, Un, go! Pe deg, hurdle! Pe deg, hurdle! Da iawn! Esgus bod ni'n gorfod neidio dros y cloi. We've got to jump over a hurdle. Da iawn. Hanner ffordd trwyddo.

A ni'n mynd i wneud bach o cyd bois and a bit of balancing. Dwi'n esgus bod balance bar fan hyn. A yn gyntaf, ni'n mynd i cerdded un trad wrth y blaen, one foot in front of each other, a balance bach. Tri, dau,

Okay. Chi'n mynd i benni, a chi'n mynd i troi rownd, neu a chi'n mynd i cael yn ôl, a neud eto. Balance bach. Da iawn chi. Tri, dau, a gorffwys. Tro yma. This time. Dal yn mynd i uso balance beam, ond tro yma, un trad. A ni'n mynd i dal a balance. Fel, a chi'n gallu plygu mlaen gyda bend forward, Fel gymnast. Off a ni. So pigwch lle, un siad, dach off yn easy. Brechau mas. Os ni'n gallu, we can. Yn ni'n gallu pwyso mlaen, can we lean forward? Da iawn, cydbwysedd dda fan hyn, very good balance. A chi sefyll heb cwmpo. Can we stay without moving? Oh, good balance. Tri, dau, un. Da iawn chi. Medal air fyna, gold medal. Yr un ola. Ni'n mynd draw. I'r geimiau Olympaidd geiaf. We're going to the Winter Olympics. Sglefrio iâ, ice skating. So ni'n dachrau off fel hyn, a ni'n esgus fel bod ni'n sgito. Okay? So bwmso un trad i'r llall. Pimp eiliad, we're going to bounce from one foot to the other as if we're ice skating. Winter Olympics coming up. Off a ni, dachrau traed ma! Neidio draw, a esgus bod ni'n sglefrio. Pretend that we're skating. Da iawn. Mae hwn yn ras hefyd, cofiwch. This one's also a race. So we need to keep that balance on the ice. Mae'n sy'n cadw cyd bwysedd hefyd. Esgus bod ia tan o'n ni. Da iawn chi. Mae doi lap y ras yma. Pump eiliad i gorffen y lap gyntaf. 3, 2, 1. Cymrwch off oes. Cofiwch am y dŵr. Cofiwch am gael diod. Un lap to o slefrio. One more lap of skating. Tri, dau, un, off a ni. Lap ola y gemau Olympaidd. Last lap of the Olympic Games. Chi'n mynd i ennill y ras. Cadwch fynd. Paidwch cwmpo ar iâ. Don't fall over on the ice. A dewch i nôl yn y medal, you'll bring a medal home. Cadwch fynd, da iawn. Da iawn chi. Pimp eiliad ola. Benwch off yn gryf. Finish strong. Am y medal. O, oh, a di croesi'r llinell. Da iawn, cofiwch. Celebration bach. Rhi ennill o'i was. Da iawn chi. Cymwch amser cael diod. Da iawn. A nhw'n dechrau cerdded o gwmpas. Da iawn, chi wedi cwblhau gemau Olympaidd Ceredigion Actif am 2021. You completed Ceredigion Active's Mini Olympic Games for 2021. Be p'un oedd eich hoff gweithgaredd? Which was your favourite activity? Uh, fi'n credu i fi, o, codi pwysau. I think I enjoyed the weightlifting the most. Muscles more i codi pwysau. Fysa fi'n mynd nôl y gym i cael mwy o muscles. So cerdded rownd, lap ola, da iawn. Ni'n mynd i stretch off, a cofiwch, mae'n chi doi cwestiwn cwiz i ateb. Reit e. Brechiau gynta. Mestyn lan yn uchel. Dim pwysau tro ma, no weights this time. A siglo. A mas i'r ochr. Dal yn siglo, da iawn. Ti blaen. Siglo. A lawr i'r ochr. Dal yn siglo, da iawn. Lawr i'r coesau. Iawn. Coes mas. Siglo bach. Little shake on the leg. Switch. Coes gwahanol di different leg. Shigl bach to. Switchwch drosto to. Nôl y shigl y coes gyntaf, back to the first leg. A un ola ochr yma, last one this side. Reit, Dou cwestiwn i chi. Croeso i chi sgwennu ar Facebook neu Twitter i atebion chi, neu helu nhw draw Microsoft Teams. Y cwestiwn gyntaf yw, blwyddyn diwetha oedd gemau Olympaidd fod, ond mae fe wedi cael ei gohirio tan eleni. Last year was supposed to be Olympic Games but is postponed till this year. Ond, pwy gwlad neu pwy dinas oedd e fod ynddo? Which country, or even which city, were the 2020 games supposed to be in? 'Na cwestiwn gynta' i chi. A'r ail cwestiwn, falle bydd isie help cyfeiriadur fan hyn, so gofynnwch i mam neu dad neu pwy bynnag chi'n byw gyda pa hawl allwch chi defnyddio cyfeiriadur. The next question you might need a computer to help, so make sure you get permission to use the computer first.

Ges i geni yn 1987, I was born in 1987, so gemau Olympaidd gyntaf fi oedd yn 1988 yn De Korea. My first games were the 1988 games in South Korea. So fel enghraifft, that's your example, so pwy blwyddyn cafoch chi geni?